Merkezi we Günorta Garaguma oňat geldi. Gadymy tejen aýaklary bolan Götün, Ýolborsly sebitleri hasam gowy bolupdy. Dikbaşrak inip gidýän sähraň gollary Tekesakgal, Gelinçek, Ýylak, Söwdek ýaly ýüzlerçe al-ýaşyl güllere beslenipdi. Ýyl bereketli geleninde goýun, düýe malam tüweleme möwsü bolup barýardy. Şo ýyl Garaoňurlardan Atamyrat mollaň ogly boldy. Mollajyk olaň kiçi tiressi. Mollajyklaňam özlerine ýetik ýörelgeleri bardy. Atamyrat öz garyndaşlaryndan molla kakasyny çagyryp, täze bolan perzendine at dakmagy maslahatlaşdy. Molla kaka diýilýän şo wagtam ýetmiş-segsen ýaş töweregindäki adam eken. Molla kaka, siz bir sahawatly adam. Adyňyzam molla, özüňizem molla. Ylymly, salyhatly, etmeli gürrüň bilýän adam. Ilki bilen-ä oglumyza at dakyp berseň, yzyndanam azan aýtsaň, onsoň özüňe meňzär ýaly bir çüfläbem berseň, biz-ä gaty razy, diýip, Atamyrat aýtdy. Öýüň ortasyndaky yşyrap duran oduň başynda oturan molla aga böwrüni diňläp, birsellem diňşirgendi. Soňam şeýle diýdi. Ähä. Sala salanyň-a, taňryýalkasyn inim. Munym gowy zat. Aga-inileň bilen geňeşmekden zelel gelmez. Ýöne biziňkileň geň taraplaram bar. Ine, yzarlap gelişlerine üçünji gezek ötüp geçenlemiziň hatyrasyna maňa dakypdyrlar. Aňyrky molla atam kiçijek, ýöne dogumly adam bolupdyr. Burnuna ýel alyp barýan buwurçylary dagy bir topulanda-da agdaryp goýberer eken. Şol atamyzyň ady bilen biziňkiler mollajyklar bolupdyrlar. Ine, haýsy kuwwat ýüregiňizde bolsa, aýdyň. Maslahatyň işi haýyr köşek. Molla kaka, özüňiz näme at daksaňyz, biz razy. Äh. Hany uly oguljyklaň adyny aýt. Uly oglumyň ady Begmyrat. Hanmyrat onsoň ata. Äh. Tüweleme, tüweleme. Gaty gowy atlar bar. Bujagazam dördünji ogluň bolsa, gel onda köne hatlary gaýtalap ýörmän, oňat şary dakaýaly, inim Atamyrat jan. Molla aga şeýle gürrüň aýtdy. Ine, şeýdibem bäbejige çary at dakyldy. Molla aga azan aýdyp yzyndanam, Ýagşy adyňy eneň-ataň, süňk hossarlaň dakdy. Uzak ömrüňi Alla bersin, omyn diýip, ol elini ýüzüne syldy. Aý-gün geçip durdy. Bir sähetlije gün Atamyrat molla agaň oglan okadýan öýüne geläýdi. Ondan bäş çaga sapaklaryny öwrenjek bolup otyrdy. Birdenem orta gürpde oturan bir oglanjyk ýerinden turdy-da, öňräge geçdi. Atamyrat, Be, bu oglanjyk näme etjek bolýar diýip sorady. Molla aga ýylgyrdy. Bu oglanjyk zehinli. Kim sapagyny oňat göwnejaý bişirse, öňdäki sapagyny okaman gelen bilen ýerini çalyşýar. Gowy okaýanlar öňe, ýaramaz okaýanlar yza süýşüp gidip otyrlar. Molla agaň aýdanlaryna Atamyradyň ýüregi ýeňedi. Hoşallyk bilen çagalary ýene-de birlaý gözden geçirdi. Gaýtjak bolanda Molla agadan sorady. Mollakaka! Menem Çaryny getiräýsem eýermezmikä? Hä. Näçe ýaşynda? Bir wagtky öz at dakanyň-da, bu gün erte ýedi ýaşaýa. Hä, tüweleme. Getir onda. Şondan soň çary obalaryndaky molla gatnap başlady. Garagumuň çöllügindäki oba medresesi musulmançylygyň Ymamagzam mezhebinden güýçli çagalar ýetişdirýärdi. Oňam sebäpleri bardy. Molla agaň özi owadan ýazyp bilýän hatdatlygyndan daşgaryn, ilki Bäherdeniň Durna obasynda, soňra Maryda medrese çykan adamdy. Üstesine-de molla aga geçilýän sapagyň sirke ýalam çig ýerini goýman, onsaň öňe gitmäge çagalara razyçylyk bererdi. Aýratynam elipbiýi çykanlarynda molla Zahydyň tejwid düzgüni bilen göni alyp gider eken. Ýene-de bir artyk tarapy, medrese hasaplanýan öýüň içinde özüni hem agras, hem çagalara ýakyn tutmagy başarýan adam eken. Çary elipbi Molla agaň garaşýan wagtyndan kän öň çykypdy. Şoň üçinem ol ýüzüniň ugruna Eptege geçdi. Eptek Çary üçin täze bir dünýädi. Muny Molla aga-da aýdyň duýýardy. Ol okanyna sakynman, sagdyn, many-mazmunyny alyp okaýardy. Oba medresesinde Wepaýyň rownakly yslamynyň iki sany kitaby bolupdyr. Oň biri Daşkendiň daş basmasynda alnan, beýlekisi näbelli bir hatdadyň eli bilen göçüren kitaby eken. Bir gün molla aga rownakly yslamyň elde göçürilenini Çaryň eline berip, oňa şeýle diýipdir. Oglum, şu kitabyň kyrkynjy sahypasynyň ýokary başyndan okap başla. Ahyryna çenli näme düşünseň maňa aýt. Bolýamy? Çary Mollasynyň aýdyşy ýaly edipdir. Golýazma kitapdaky düşnüksizräk ýazylan zatlaňam many-mazmunyny aýdyp beripdir. Molla aga oglunyň ýiti zehinine, sowukganly, paýhasly nazaryna juda guwanypdyr. Bir gezek kakasy Atamyrada gabat gelende şeýle diýipdir. Tüweleme. Alla köp görmesin. Şu gidişine gitse, ýene alty aýdan soň ogluň menden aljak sapagyny alyp gutarýar. Öz çagasy babatda hoş sözler eşden kaka üçin muň özi Alladanam, Gulildenem, çagasyndanam bahasyna ýetip bolmajak razyçylykdy. Molla kaka. Çary, onsoň näme işlemeli bolar? Çary jan, Molla Töre ahuna ýykylmaly bolar. Ýöne entek göreli. Bidili göwne jaý alyp çykyp bilse, onda ýene bir ýyl özüm okadaryn. Bidil Çary talyp üçin uly synag boldy. Asly türkmen bolan bir müň alty ýüz kyrk dördünji ýylda Patna ilinde doglan Mirza Abdyl Kadyr Bidil Abdyl Halyk oglunyň musulmançylyga degişli kitaplary Merkezi Aziýada-da örän meşhur bolupdyr. Ol ömrüniň köpüsini Şahjahanabatda, Delide ýaşapdyr. Altmyş alty ýaşynda bolsa bu ýerde ýogalypdyr. Beýdiliň kyssalary, aýratynam şygyrlar diwany aglaba medreselerde öwrenilipdir. Gel-gel Tejen aýaklaryndaky günorta garawumyň içinde oturan kijijik medresede-de Oň diwany uly hormata eýe bolupdyr. Rawnakolyslam beýdilden soň Çary talyp düýpgöter özgerdi. Kurany Kerimiň içinden eriş-argaç bolup geçýän musulmançylygyň şertleri, talaplary, bu iki kitabyň üsti bilen Çary talybyň arassa asman ýaly päk, aýdyň ýüregine ornapdy. Şu iki kitaby ezberlik bilen çykany üçin Çary talyp indiki sapakda iň öňdäki hataryň iň hormatly ýerinde oturyp okaýardy. Talyp ýoldaşlar bu ýere ýetip biljekdikleri ýa-da bilmejekdiklerinem göz öňüne getirip bilenokdylar. Marda, Durna, Bäherdende Çary talybyň zehini Alla tarapyn dünýä inäýen çagalygy hakynda il arasynda gürrüňler gidýärdi. Molla aga, sen arkaýyn bol. Men oňa ýene birki sany kitaby çykaraýyn. Soň görüberýäs diýip, Çary talybyň kakasy Atamyrada aýtdy. Çary talyp gün-günden kemala gelýärdi. Ýüz-gözüniň nury artyp, ile günem mähri siňýärdi. Oň elinden tutup ylym beren mollasy bolsa

Birhili gözlemimiz gubarlap, bilimiziň kuwwaty gaçypdyr. Indi şu gidişiňe berk durup, özbaşdak okajak bol. Hoja Ahmet Ýasawy piri, Hoja Hapyzy Nagyşbendini çykjak bol. Pirligiň, sopylygyň nämedigine şonda göz ýetirersiň. Gowusy daş ýer däl. Karz kowalalyp Mara Mollatöre hunyň ýanyna git. Oň aýagyna ýykyl. Ýöne okajak bol. Ine meň ähli sargydym şular. Wiý. Huşum gaçypdyr diýdim-ä. Şu dünýäden imanly gitmek üçin Beýik Taňra, elmydama ýakyn barmalygyňy unutma. Şeýt oglum, şeýt. Gaýrat et diýip, sözüniň üstüni ýetirdi. Çary talyp ullan demini aldy. Öz ýanyndan, Allatagala maňa zehin, sowukganlylyk beripdir. Yrsgalymyň ölçegliligi meni ýolumdan saklaýar-da diýip içini gepletdi. Şo wagtam oba ýaşulularynyň geleni boldy. Olar ýol harajadyna kömek edip Çaryny Mara tarap ýola düşmäge goltgy berdiler. Molla Töre ahun diýseň sypaýy. Diýseň mähirli adamdy. Ol öz sypaýylygy ýalam geýnerdi. Oň nurly nazary adamzada bolan mähri her bir adamyň ilkinji göreninden özüne çekýärdi. Çary molla bu ýere gelenden bir hymysymyly waka gabat gelipdir. Mollatöre ahun Çary molla mazaly dynç alansoň, Oň bilen duşupdyr. Hal-ýagdaý sorapdyr. Ahun aga bu molla ýigidiň sowadyndan, taýýarlygyndan habarlydy. Şoň üçinem ol gürrüňiniň yzyny öz medreselerinde bolan waka baglap goýberipdir. Üns berip diňle Çary. Şu wakany çözmäge maňa kömekleş oglum. Bolýa ahun aga. Belki Alla nazar etsin. Eşder bolsaň ahun aga gürrüňe başlapdyr. Arada men alty-ýedi günläp gum içine pata gitmeli boldum. Medresämizde-de iki ýüz töweregi talyp okaýar. Özüň ýaly bir sowatly ýaş ýigidem talyp okadýar. Yzymda Hindistanly bir musulmanlaň biri myhmançylyga gelipdir. Ol üç günläp maňa garaşansoň gelmänim üçin, ýaňky ýaş mollamyzyň ýanyna baryp, sen-men ýok, bir soragym bar, bu näme üçin hemme musulmanlar Allatagalaň bendesi bolsa-da, olary ig we gul diýip iki topara bölýärler diýip sorapdyr. Ýaş mollamyzam batga düşüpdir-de, näme jogap berjegini ölçerip bilmän, ýaňky myhmana elini aýlap goýberipdir. Myhmanyň iki sany alyn dişi gaçypdyr. Muny gören talyplar öz damyllylaryndan nägile bolupdyrlar. Hymysymy gürrüň bilen agzalalyk döredäýjek bolup durlar. Muny näme etmeli? Mollatöre ahun şeýle diýip, Çary molla sala salýar. Çary molla şeýle diýýär. Ahun aga, şu ýerden Hindistana näçe günlük ýol? Hä, şu ýerden Hindistana üç-dört aýlyk ýol. Hum. Myhman üçin dört aýlap şu uzak ýoldan Mollaöter ahuny görjek diýip gelen bolsa, siziň özüňize garaşmaly eken. Üç aýlyk ýol geçen adam ýene üç gün garaşyp biler ahyry. Özi günäkär. Muny myhmana aýtmaly. Onsoň ýaş mollamyza-da aýtmaly. Musulman adam kula ýumruk çalypdyr, asla adamyň göwnüne degmeli däl. Uçup barýan çirkegi öldürmeli däldigine bişiren sapaklarynda duşandyr ahyry. Talyplaňam nägileligi nädogry. Musulmançylyk herki zadyň anygyna göz ýetirip, onsoň oňa oň garaýşy bolmaly. Meň okan kitaplamdan gelip çykýan netijeler şuň ýaly ahun aga. Hä. Onda olary bir ýere ýygnasam, şu maňa aýdanlaňňy olara-da düşündirip bilermiň? Düşündiribem bilerin, ahun aga. Hemmesine razy bolar ýalam ederin. O biri alys ýoldan gelen myhman. Özem siziň arzuwyňyzdaky adam. Şoň üçin Berdi ahun aga özüňiz öňe çykmaly. Şeýtseňiz musulmançylyga laýyk geler. Mollatöre ahun Çary mollaň agraslyk bilen, salyhatlylyk bilen dawany dogry çözüşine guwandy. Ýere seredip oturan bu ýigidi täzeden bir synlady. Gurşunly kenek ýaly sallamly, akylyň öýjügi ýaly pähimdar ýigit Ahun agaň göwnünden turdy. Ýöne Ahun aga, bi özümizdäki molla ýigit myhman bilen düşünişlenden soň öýlerine gidip bäş-üç gün dynç alyp gelse hasam gowy bolar diýip, Çary molla sözüniň üstüni ýetirdi. Hä. Olam bolýa. Şeýdäýeris. Ýöne oň okadýan talyplaryny ondan bäş gün gelýänçä okadyp bilermiň? Tejwidi dagyn çykansyň-la? Hawa, çykdym, çykdym ahun aga. Bidile Hoja Hapysa ýetdim. Mollatöre ahunyň çara göwni ýetdi. Ol öz ýanyndan Eger harajady ýok bolsa kömek etmeli. Ýöne ony hökman Buhara ugratmaly diýip pikirlendi. Aradan köp wagt geçmänkä Çary mollany ýanyna çagyrdy. Amanlyk-saglyk etdi, hal-ýagdaýyny sorady. Çary molla, Makul bilseň, ober maslahat berjek. Inşallah makul bilerin Ahun aga. Bu ýerde seň aljak ylymyň bar. Ýöne bu ýerde alyp bolmajak zadam bar. Buharaň gojalan, saçy-sakaly duw-ak bolan perişde ýaly pirlerini görmegem Uly bir okuw, golaň edim gylymy, oturyp turşam bir ylym. Men harajat ýagdaýyň aňýan üpjün edeýin, Buhara okuwa git. Çary molla Mollatörä ahunyň bu aýdanyna ýaýdandy, basga düşdi. Deme ahun aga. Kakamam näsagrak. Ýakyn garyndaşlamam pukara adamlar. Maňa agyr düşer. Men onsoň siziň ýagşylygyňyzyň aşagyndan çykyp bilmen. Ýok, ýok. Siz beýle düşünmäň. Men muny Beýik Taňryň ýolunda öz borjum hasap edýän. Ahun aga, hataly galadaňyza Taňry ýalkasyn. Ýöne men siziň tamaňyzy ödäp bilmesem niçik bolarka? Buharaň pirleriniňem gözlegi siziň ýaly adamlar. Enşallah tamany ödärsiň. Şu gürrüňden soň molla Töre ahun at esbaby bilen Çary mollany üpjün edip, Buhara barýan kerwene goşup, ýoly saldy. Doga okap, ak ýol arzuw etdi. Çary molla epesliräk gidip atyny saklady-da, yzyna seretdi. Molla Töre hun öz ýoldaşlary bilen henizem oň yzyndan seredip durdy.

Mirasym kanaly. Günler geçip durdy. Molla Töre ahun Sary mollany kellesinden çykaryp bilenokdy. Enşalla. Musulmançylyk äleminde. Beýik Taňra ýakyn durjak adamlaň biri bolup ýetişer. Ine Çary molla hakyndaky oý-pikirler Ahun agany köp gezek oýlandyrypdy. Mollatöre ahun Merwde öz talyplary bilen Allaň ýolunda sag-aman gezip ýördi. Çary molla arwana düýesiniň gerimi bilen Merwden Buhara aralygynda bolan on bäş günlük ýoly geçip, sag-aman Buhara gelipdi. Ol müderrisiniň ýanyna baryp, Mollatöre ahunyň iberen hatyny oňa gowşurdy, Ahun aga salam aýtdy diýdi. Hä, salam iberenem, getirenem sag bolsun. Sag-aman gelen bolsaňyz, oňa ýetes zat ýok. Taňryýalkasyn. Indi Çary molla hüjrede ýerleşdirerler. Garry pirlerden utanyp-çekinip durmagyn. Gowy adamlardyr. Haýsy zada düşünmeseň, Haýsy kitap gerek bolsa, şolara maslahat salaýyn. Buhara ili siziň ýurtlaryňyz ýaly däldir. Bu ýerde bazara çyksaňam, medreselere barsaňam, musulmançylyk älemine degişli kitaplaňam, göni Buhara gelýän wagtlaram bardyr. Ine, Töremyrat ahunam elindäki hatynda ýazypdyr. Ýaşaýyş üçin harajadyň bir zady bolar. Buhara uly şäherdir. Uly emirlikdir. Hatdatlyk edip, epdege seýregräk kitaplar göçürseňem, bir döwüm çörek bolar. Oňa ýaltanmars. Öz işiňi etmegiň aýby bolmaz. Ýok, ol aýybam däl, dellalçylygam däl. Azabyň siňýä. Hany ýogsa-da, şu kagyzyň ýüzüne Buhara gözel şäher eken diýip ýaz. Ol Çary mollaň eline kagyz bilen galam berdi. Medresäň eýesi Çary mollaň hatyny görüp kellesini ýaýkady. Hää. Tüweleme. Juda gowy. Bu hyrada beýle gözel hata duşmak gaty kyndyr. Ine her aýda sopylaň biri ýanyňa geler. Taýýar zadyň bolsa özleri bahasyny getirip bererler. Taňyry ýalkasyn. Allah sizi öz penasynda saklasyn. Şu gürrüňlerden soň Çary molla öz işi, öz ylymy bilen boluberdi. Buharada okaýan türkmenler Çary mollaň gelenine begenipdirler. Kä ýarym olar Buharaň köçelerine talyp geýimi bilen çykanlarynda-da, türkmen talyp ýigitleriniň nazary aýak basjak ýerlerine garaýardy. Musulmançylygyň edebidi. Çary molla medresäň synaglaryndan örän tapawutlanyk geçipdi we iki ýyl okandan soň ony ahunlygyň ýolunda taýýarlap başlapdylar. Dünýä musulmanlarynyň içinden iň uly pirleň kitaplary bilen ýatyp turýardy. Ol Buharaň darajyk, şagalaňly köçeleri, medresäň janyňa ýakymly hüjreleri bilen öwrenişip gidipdi. Hoş wagtly günlerem, ýeter-ýetmez ajy günleň güzeranam aýlanyp durdy. Tejen ilinden Marydan habar-hatyr ýokdy. Şonda ol ullan demini alardy-da, hüjräň tekjesindäki sansyz köp kitaplaryň birini alyp özüne höwür edinerdi. Tejenden Atamyrat mollajuk, Mardan molla Töre ahun, alysdaky Çary mollaň ykbaly, geljekdäki takdyry bilen ýatyp turýardylar. Tejen aýagynda aňyrsy görünmeýän şeýle bir gawunlar biterdi welin, edil behişdi ýalydy. Gaharmanlar, paýennekiler güýzüň çigregine, asuda gijeleň hoştap howasyna tarkyllap, iki ýarlaýardylar. Ene ene bolýar, her gün saba ogluny ýat edýän ejesi ogullaryna ýumuş buýrardy. Begmyrat-a, aý Begmyrat, ýokmy sen han oglum? Barýanyňa ata jigiňe malla bir gowy sary zamçany gyryp, içini boşat oglum. Ine, kellek edip çaryň yzyndan bu huraýy bereris diýerdi. Atamyrat aga loh-loh gülerdi. Ýa-ýaý, senem-ä! Näme bu horada gawun ýokdur öýdýämiň? Näme özbekler kak dilip künjä basyp iýmäni bilýän däldir öýdýämiň? diýerdi. Bardyr, bardyr kakasy. Özi ýalylaň yzyndan zat gelenine çar janam kemsinmesin ahyry. Muny öň bolýa. Molla Töre hunam maňa Seň çaryň tüweleme akylly ýigit diýip öwdi welin, beýle akyl, parasat oňa senden ýetipdir öýdýän enesdiýip, Atamyrat aga degşerdi. Çary molla Köşüli Mahmyt işanyň ogly bilen bile okardy. Taryhy ýazgylarda Mahmyt işanyň Çary ahun bilen bile okan oglunyň ady iki hili gelýär, Myratjan işan diýlen ýerem bar, Atajan işan diýlen ýerem gabat gelýär. Mümkin at dakylyp iki hili gidýändir. Bir gezek Myratjan işanyň yzyndan Buhara gelen kerwenler oň öýlerinden sowgat alyp gelipdirler. Şonda bu sowadyň arasynda Atamyrat agalaň çagalarynyň içi zire-zire kakly, tejeniň burusap duran künjüsi bilen hoştaplanan kellekem Çary mollaň yzyndan geldi. Şonda birnäçe ýylyň aýralygyndan soň mähriban ejesiniň iňňe bilen sapak alyp, Zamça paçagynyň kellekisiniň agzyny çatyp oturyşy Çary mollaň göz öňüne geldi. Öni-böteni obasy janly ýaly bolup göz öňünden geçdi. Myratjan işan öz ýanyndan gelen bir garyn gowurdagy açdy, külçäni çykardy. Sary molla Tejen kellekisini açdy welin, kakyň şiresine eýlenen künjigiň ýakymly ysy hüjräň içini gaplap aldy. Bu gün olar tekjä ellerini uzadyp kitaba ýapyşmadylar, öýlerini, çagalyklaryny ýatladylar. Sary molla ýoldaşlaryndan kän öňden gidýärdi. Ol öz pirleri bilen maslahatlaşyp, Behlul Diwana çenli okap çykýardy. Behlul Diwana arap halyfy Harun Reşidiň döwründe ýaşap geçen sopylaryň biridir. Oň hakyky ady Wehhab ibn Emre bolupdyr. Behlul Ymam Japar Sadygyň şägirtleriniň biridir. Ol öz döwrüniň sopylarynyň, takwalarynyň arasynda ünsi çekýän adam bolupdyr. Sary molla Buharada bolan on-on bäş ýyllarynyň içinde arap, pars dillerini hem öwrenmek bilen, käbir kitaplary şo dillerde okapdyr. Ol Behlul Diwanany ilkinji gezek pars dilinde okanlygyny, oň özi bir müň dokuz ýüz onunjy ýyllarda Çarman ahuna gürrüň berer eken. Pars diliniň owazlydygyny, öwrenmegiň arap dilinden ýeňildigini soň-soňlaram ýatlapdyr. Emma arap dilini dogry aýtmak üçin bogazyň ýara bolýança endik etmelidiginem, Häli şindi agzapdyr. Çary mollaň arap-pars dillerine ukybynyň artyp başlamagy garry pirleň ünsüni çekipdi. Olar özleriniň Taňryň öňündäki borjy hasaplap, Çary mollany ahunlyga taýýarlap ýördüler. Emma muň özi örän agyr, kötelli ýollardy. Musulmançylygyň taryhyndan, aýratynam, mezhep we beýleki bölünişiklilerden doly baş çykarmak, şerigatyň, musulmançylygyň kanunlaryndan, kada-kowakydyndan takyk ylym-düşünjäň bolmagy, Allatagalaň bardygyna we Oň deňsiz-taýsyz ýalňyzlygyna ynanmak ahunlyga taýýarlanmagyň esasy özenini düzýär. Eýýäm Buharada on ýedi-on sekiz ýyl okalypdy. Çary molla-da, Myrat jan işanam, beýlekilerem şu medreseler Buhara bilen şeýle bir öwrenişipdirler welin, şunça ýyldan soň olar bu duz-tagam beren gudratly ojak bilen nähili hoşlaşjaklarynam göz öňüne getirip bilenokdylar. Çary molla gije-gündiz dyngysyz okaýardy. Ähli ünsüni Çary molla gönükdiren goja pir, Men muň näwagt ýatyp, näwagt okaýanyna göz ýetirip bilmedim. Ynha, Allatagala bolsun etse, ol ahunlyk alar. Bu türkmen perzendinde weliligiň hem, pirligiň hem alamaty bar diýip, medresäň işan pirleriniň ýanynda aýdar eken. Garry pir Çary mollaň kitaba ýapyşyny, oň oturşyny-turşyny synlar eken. Käýarym medresäň kitaphanasynyň tekjelerindäki küt-küt kitaplar sanaşdyryp, Puluň ýanyna gelýänler barmy diýip sorar eken. Şonda olar, Çary molla türkmen bu görünýän kitaplaň hemmesini okap çykdy. Başga-ha saýlanyp barýan ýok diýip jogap berýärdiler. Buhara baý ülkedi. Sary molla aç gezerdi welin, öz göwni ýetýän kitaplaryny satyn alyp, hüjresinde rejeläp goýardy. Myrat şa Nyşanowyň şeýle ýetişikli adamdygyna haýran galardy. Çary molla daşyndan göräýmäge ýuwaştaňrak, äwmezegräk adama çalym edýärdi. Emma ol örän çust duýgur, aşa güýçli zehinli, şo zehinini ösdürmegi başarýan adamdy. Gallawlyk, ýetişiklik oň häsiýetlerini terbiýeläp gidip otyrdy. Medresedäkileňem, sapak berýänleňem, talyp-mollalaňam, sopulaňam hemmesi üçin Çary türkmen olara mähribandy. Ýürekleri oň ýüregine ýakyndy. Kitaphanaň işgärlerem, aýratyn berdaşly tekjeleň üstünde basylgy duran agramy on-ýigrimi-otuz kilograma golaý bolan jildi gaýyş bilen örtülen kitaplary görkezip, Medresämizde çary türkmenden başga bu ylyma baş goşup bilýänler ýok diýip aýdar ekenler. Ol hakykatdanam şeýle bolupdyr. Medresäni gutaryp gaýtmak üçin ýola düşülmezinden ep-esli öň her bir talybyň mollaň medresäň hasabyna Ýekeje kitaby saýlap alyp, mugt öýlerine alyp gitmäge rugsat edilmek düzgüni bar ekeni. Muň özi kitabyň bahasynyň durýan gymmaty bilen bagly däldi. Şo kitaby saýlap alýan adamyň ylym derejesini, şunça ýylda alan sowadyny barlamak üçin şeýle edilýärdi. Kitaphanada kyrk ýyllap işläp ýören äýneklije Garry ata medresäni gutaryp gidýänleň haýsy kitaplary alyp gitmekçi bolýanynyň sanawynyň ýazgysyny garry pire getirip beripdir. Şonda ol şeýle diýipdir, Pirim, çar türkmenden başga hemmeler haýsy kitaby isleýändiklerini aýan etdiler. Emma ol kitapsyz oňýandygyny bize duýdurdy. Şoň üçinem bu ýerde oň ady ýokdur. Garry pir, Ä, ol kitaplaň hemmesini alyp gidýä, diýip, kitaphanaçy ýaşula aýtdy welin, ol elindäki äýnegini gaçyraýdy. Bu nähili bolar, pirim? Kitaphanany boşadyp bilmeris ahyry. Çary türkmen Geçen ýigrimi ýylyň içinde bi kitaplaň hemmesini şänik döwen ýaly edip ýeke-ýeke elden geçirdi. Ol bi kitaplary ýüregi, kalby bilen alyp gidýä. Hä, munyň dogry pirim, halal adam. Diňe bir iýlip-içilýän zatlaryň halallygy, haramlygy däl, ol eden işinem diýseň halallap berjaý edýär, pirim. Muňa bir seret ahyry. Rownakylyslam göçürende surat edäýipdir. Men bulary ýadygärlik üçin aýratyn rejeläp ideg edýän. Hawa, ol şeýle kyn bir musulman bendesi. Hak aýdýaň. Çary türkmen edil musulmançylyk üçin Alla tarapyn dünýä inen bolmagy mümkin. Buhara medreseleriniň türkmen medreseleriniň içki işlerinde sapak berilişinde biri-birinden käbir tapawutlary bardy. Ylymy ugur Buharada güýçli gidýärdi. Talyplaň tomusky dynç alşy olarda birnäçe aýa çekýärdi. Belli-belli medreseler öz talyplaryny alty aýlyk dynç alşa goýberýärdi. Türkmen medreseleriniň dynç alşy dogry bir aýlykdy. Özem oraza başlanyndan aýyň ahyryna çenlidi. Çary molla Buharada okan ýigrimi ýylynda bir gezek ýarym gezek öýlerine gelen bolaýmasa, mydama medresesindedi. Oňam sebäpleri bardy. Hakykatdanam ýüregiňe laýyk edip okajak bolsaň, ylymyň aňyrsy ýokdy. Köp okadygyňça, şonça-da okamaly kitaplaň sany barha artýardy. Ikinjiden, harajat ýagdaýyň bolmalydy. Üçünjiden. Buharadan Tejene gelip gitmek üçin ilki bilen öz tarapyňa gidýän arkaly kerweni aňtamalydy. Gelip gitmegiň bir tarapyna on ýedi gün töweregi ýitirmelidi. Şoň üçinem ene-atalaň öz çagalar gözlerinden uçup gidýärdi. Dogduk obasy, ili. Ertekilerdäki ýaly, zordan huşlarynda aýlanýardy. Ýigrimi ýylyň birki ýyly galypdy. Myratjan işan Çary mollaň hüjresine geldi. Olar gawun iýdiler, bir käse çyn-maçyn çaýyny içdiler. Myratjan işanyň näme üçindir sussy pesdi. Çary molla sorady. Işan aga, näme sussuň pes? Ýadadyňmy? Äý ýok-la, üýtgeşik ýadabamaramok. Ýöne şu geçen on sekiz ýyl bir ýana, galanam bir ýana. Teý wagt geçenok jarym. Geçer enşalla. Hany, Buharaň bazarynda özbek gyzy bilen özbekçe gürleşeniňi aýdyp bersene, Işan aga. Hä, ömrümde ýeke gezek bazara çykdym. Onda-da masgara boldum. Aý, bir owadan gyz tapan-tupanyny bazardan alypdyr-da, ýüküni göterip bilmän ýaýdanyp dur. Menem, Aý, gyz, goşlagyňy göterip beremenmi? diýdim. Göteriň-eý, diýip, bu gyz mylaýym ýylgyrdy. Gapdaldaky somsa satýanlar, Yssyk somsa alyň, yssyk somsa diýip geçip barýanlara zorlap diýen ýaly satýardylar. Menem özbek dilini bilýän kişi bolup, Aýkaz, owkat iýemizmi? Yssyk somsa alamenmi? diýip oňa ýüzlendim. Garaz, gelmeli ýerine getirýänçäm özbekçe gürlejek bolup. Soms iýesiňmi, gidesiňmi diýip, gelesiňmi diýip sorap gelýän. Ol geljek ýerine gelenimizden soň ýylgyrdy-da, Gowy ýigit ekeniňiz. Ýöne özbekçe gürlejek bolup gaty kösendiňiz. Indi gabat geleniňizde, türkmençe gürläberiň. Men türkmen ahyry diýdi. Çary molla Myratjan işandan ozalam ýüz gezek eşiden bu gürrüňine ýene-de bir gezek mylaýym ýylgyrdy. Myratjan işan başga bir zat ýadyna düşen ýaly oýlanyp, şeýle diýdi. Mollam diýýän-ä. Kakam yzymyzdan hat iberipdir. Ikiňiz hakynda habarlary eşidip, juda begenýän. Çarynam bize alyp gel. Ikiňiz biziň metjit-medresämize eýe bolarsyňyz diýipdir. Okuw gutaryp, göni köşä baraýaly. Nesipdir işan aga, görüberýäs. Şeýdip olaň Buhara durmuşy akyp durdy. Şo günlerde Molla Töre ahundan Çary molla ýörite hat geldi. Bu döwürde hat gelmegi geňdi, sebäbi ýol uzakdy. Molla Töre ahun öz jogapkärçiligini duýýan bir edenli adamdy.

Allaň bendesi bolan molla Töremyrat ahundan Allaň bendesi bolan Çary molla doga-dilegden soň biz molla Töremyrat ahunlar Merwde sag-salamat gezip ýörüs. Işimiz talyplar bilen bolan sebäpli men özüm medreseden gidip bilmeýän. Tomus rugsat wagtam bizde Buharadaky ýaly alty aý bolman, bir aýdyr. Olam oraza aýydyr. Siz ony ýagşy bilýäňiz. Meň sizden bir haýyşym şudur ki, men köp wagtdan bäri tarykat ýoluna girmegi göz öňünde tutup, asyrynlyk bilen mertebe eýesini agtarýan, emma göwne laýyk adamy göre bilmän Buharadan çykdym. Siz daş-töwerege bir ser salyň. Hiý karamata taýmaga ýetişen adam ýokmyka? Men siziň jogabyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýan. Haty biten agaňyz we ussadyňyz Molla Töre ahun. Koýuly bir müň üç ýüz on altynjy hijri kamary senesi. Çary molla öz ussadyna şeýle jogap ýazýar, Dowaýy salamnama, Essalamualeýkum eý minetebag-a huda! Ýagny Allaň rehmeti bolsun size eý dogry ýola tabygy ýeren ussat kişi! Men siziň biten hatyňyzy we dowaýy salamyňyzy aldym. Matlabyňyzy bir şöhlä gulluk etmek arzuwy bolany üçin men köp-köp şükürler etdim. Soňra siziň gözleýän ahyret gamyňyzy özümiziňem inçeden uzak ýyllar yzarlaýanymy size duýdurmakçy. Men on bäş ýyllar bir ahunyň mertebe ornuny bilmek üçin gijeleň ukusyny özüme haram etdim. Men ol kişiň gijede we gündizde uklanyny görmedim. Şol adama gol bermek boljak weli, oň bir kemi bar. Olam şol-a hun Buhara emiriniň beren aýlyk puluny alaýýa. Men şony halamok. Bolmasa başga kemi ýok. Men şol bir gyl ýaly inçe hakykat nazaryndan düýe ýaly uly kemçilik üçin şoňa gol bermekden saklanýan. Eý ussat! Ine näme diýseňiz bizem şoň bilen bolarys. Mertebäňiziň uly bolmagyny gözel Alladan diläp hat ýazan Çary molla Buhara emirligi, mollalaň şäheri bolan Buhara şäheri, bir müň üç ýüz on altynjy hijri kamary senesi, Koý ýyly. Bu iki sany Allaň bendesiniň ussat bilen şägirdiň arasynda ýazylyşan hatda olaň halallyga inçeden seredişlerine göz ýetirmek bolýar. Olar özleriniň pirlige, welilige gol ýapmak üçin onlarça ýyllap halal adam gözleýändikleri nähili gymmatly bolupdyr. Youtube Mirasym kanaly. Çary molla. Buhara medresesiniň synaglaryndan uly abraý bilen geçýär. Hemmeler oň zehinine özüne buýrup bilmek erkine haýran galypdyrlar. Onuň ýaly okan kitaplaryna salgylanyp esasy jogap berýänler bu medresede başga bolmandyr. Çary molla şu babatda uly iş bitirdi. Oňa. ahunlyk derejesi berildi. Taňryň ýoluna sadaka edildi. Bütin är ömrüne barabar bolan ýigrimi ýyllyk dudiýen ojagy perişde ýaly pirler, mollalar, sopylar, talyplar bilen hoşlaşdylar. Hoş gal, behişt bilen ýeriň sepgidindäki musulmançylyk ussatlarynyň ojagy! Çara hun Myrat şa nyşan bilen göni Molla Türa hunuň medresesine gelýär. Çara hun indi ýigrimi ýyl mundan öňki juwan adam däldi. Oň nurly ýüzündäki asuda, parasatly nazary gören adama hasam täsirlidi. Şo wagt ýalňyşmasam bir müň sekiz ýüz togsan dördünji ýyllar bolmaly. Molla Töre ahun oň öz göwnündäki ýaly, öz garaşy ýaly ylymly we parasatly adam bolup ýetişendigine juda begendi. Medresesinde galyp, geljekde özüniň ornuny tutmagy oňa maslahat berdi. Öýermegi, öý tutup bermegi Molla Töre ahun öz üstüne aldy. Emma Çara hun şeýle diýipdir. Eý ussadym! Siz näme diýseňiz ederin. Ýöne men Tejene gidip, derýadan suw aşan ýerlerdäki künjüleň arasynda ýarylyp ýatan gaharbanlary, güýz ternejiklerini iýip özüme bir geleýin. Ussadym, galan ýörelgämiň Ýagty nury bolarsyň. Molla Töre ahun muňa köp hoşal, razy bolupdyr. Çary ahun göni tejen aýaklaryndaky daşky garyndaşlarynyňka gelip, gawun iýipdir. Mal-garalar synlap, gemirişip, kä bowalaşyp ýören oglanjyklardan lezzet alyp, çagalygyny ýatlapdyr. Soňam Gökdepäň Gorja obasyna göçüp gaýdan maşgalalaryny yzarlap, ata-enesine gowşupdyr. Dag etegini ýassanyp oturan Almaly-Erikli obasy Buharadan uzak ýyllardan soň gelen adam üçin şolaý ýalydy. Darajyk köçelerden öküz, eşek, at goşulgy arabalaryny mytdylladyp barýanlaram ýokdy. Arabaçyň pyýada ýolagçylary öňünden sowjak bolup, poşt, poşt! diýip, şol endigeden mejalsyz seslerem eşidilenokdy. Oň obasynyň öz gözelligi bardy. Dag çeşmesiniň durnaň gözi ýaly dury suwy gapdallaryndan akyp ýatyrdy. Ene-atasy, agalary, bütin oba oň daşynda hozanak bolup durdy. Alysdaky märkewiň jülgeleri edil ýanyňda ýaly üstüňe abanyp teleňleýärdi. Köp silleri başyndan geçiren çaýlar märkewiň bar labyryny alyp gaýdyberjek ýalydy. Be-e! Göwnüme bolmasa, başymyzda bir agyr howp bar ýaly. Ýa-da siller joşup, obamyzy alyp ötä giderimkä? Näme üçindir, Heý Allam, süňňüm elenýä-le diýip, ol gapylaryndaky bagyň aşagynda otyrdy. Şo wagtam gara der bolup bir atly çapar geldi. Ahuna. Molla Töre ahuna aradan çykdy. Bu habara Sara ahunyň baş aýlanyp, köpet dag üstüne süýşüp gelýäne döndi. Iki ulag şaňňyldap, gözleri garaňkyrady. Bu waka bir müň sekiz ýüz togsan bäşinji ýylda bolupdy. Molla Türä hun welilik, ähli pirlik umytlaryndan daşlaşyp, bu dünýäni goýup, Bakyýa gidipdi. Sara hun gaýrat edip, agyr labyryň astyndan çykdy. Hemmesi Alladandyr. Medres açmaly. Çagalar hökman okatmaly. Oňa çenli köşüdäki Mahmyt işanlaň medresesini ýöretmeli. Şu oý-pikirlerden soň gorjaglylar medrese-metjit gurmaga girişdiler. Emma adamda hemme zatdan ileri bolan gündelik ýaşaýşa amal etmekden eli sypynýan adamlar azdy. Gorjag medresesiniň binasy haýal gidýärdi. Sara huna öýlenmegi maslahat berdiler. Ol Gökdepe urşunyň beýik serkerdesi, şol urşda gahrymanlarça wepat bolan Orazmämmet hanyň gyzy Çeper bilen durmuş gurdy. Sara hun Köşüde Mahmyt işanlaň medresesinde sekiz ýyllap işledi. Talyplaň tapgyryny kemala getirip ugrady. Il-gün Sara hundan razy bolup, medresä gelýän çagalaň sany barha köpelýärdi. Eýýäm özbaşdak tejwid bilen okap bilýän talyplar ýetişdirdi. Medrese ýyl geldigiçe güýjäp barýardy. Emma oba adamlar öz metjit medreselerini ýetişdirenlerine esli wagt geçeni üçin Çara huny Gorjowa gelmäge alňa sadyp başladylar. Mahmyt işan muny ýokuş görjekdi. Şoň üçinem Çara hun oň ýüzüne gelmegi gaty kyn görýärdi. Emma Garagoňruň tutuş ýaşululary bolup Mahmyt işan bilen razylaşyp, Çara huny gorjagy alyp gaýtdylar. Şo günden başlap obaň Çara hun metjidinde her gün säher azan musulmanlary ertir namazyna çagyrdy. Medresede birbada kyrkdan gowrak çagalar okap başladylar. Alty-ýedi aýyň dowamynda medresäň ýigrimä golaý hüjreleri diňe daşyndan gelip okaýanlardan hyryn-nykyn boldy. Şu çagalardan Ata ahun, Çarman ahun ýaly onlarça nesiller ahunlyga ýetişdiler. Sary ahunyň Atamyrat ahun, Abdylkebir atly iki ogly we bäş gyzy bolupdyr. Abdylkebir bir müň dokuz ýüz otuz dokuzynjy ýylda goşun gullugyna gidişine soňra Watançylyk urşuna gidip, o ýerde assyz-sorsuz ýitipdir. Atamyrat ahunyň Atda ahun, Çary ahunyň Atdakylany atly uly ogly bar. Ol birki ýyllykda Käbä gidip geldi. Atda hajy häzir Çarahun metjidiniň ymamydyr. Bir müň dokuz ýüz ýetmiş ýedinji ýylda ýogalan Atamyrat ahunyň Muhammet, Ýagşymyrat we Habibulla atly ogullary hem sag-aman işleşip ýörler. Bu uly adam bolan çagalarynyň nesillerine guwanyp ýören ejeleri Nursoltan eje-de Alladanam, il-gündenem. müň kerem razydyr. Bäş ogul bilen üç gyz ýetişdiren Ýagşymyrat aga-da tüweleme hajy boldy, il ýaşulusy boldy. Hawa, olar Çara hunyň nesilleri. Çara hunyň metjit-medresesiniň gadymy ýerinden şu günem geçip gitseň, ýüregiň jigläp gidýär. Sara hun baryp bir müň dokuz ýüz on dördünji ýylda bu dünýe bilen hoşlaşypdy. Emma ol henizem almaly erikli baglaryň arasy bilen öňden çykaýjak ýaly bolup dur. Bäherdeniň Garagan obasynyň gatylar tiresinden Öwezmämmet ahun, Sara hunuň jynaza namazyndan soň ýas ýerinde otyrkalar, welilik bilen şeýle diýipdir. Sara hun iman getiren adamdyr, oň ruhy baýdyr. Ol hiç wagt ölüp-ýitip gitmez. Ol ýitäýjek ýaly inçeler, ýyllar geçer. Sara hun